Ити күннэн күндү куйаас ситиминэн көрөөччүлэр бүгүҥҥү биһиги выпуспутугар ыалдьыппыт пананзиатскай кухня хаһайката Любовь Тосина үтэгүннэ. Здравствуй. Чээп онуйан биһиэхэ бүгүн тугу асты кэллин уонна бэйэ тускунан заведениен туһунан хаттататтар. Биһи бүгүн бурятскай позы буз астыахпыт. Икки хайдахта аттылар, араһанайдык ааттааччылар. Буузу да, позу да дииллэр. Манты да диэхтэрин сөп. Эп онно биһиэхэ буоллаҕына наада бурдук, кипяток уу, арыы, ону тус. Бурдукпутун буоллаҕына биһиги манна түөрт жүз бүһүн грамм ыллыбыт сөп. Ити барыта яһанаммыт дии. Аха, бу барыта яһанан турар. Билин былаана туус ылабыт. Сразу бурдукпутугар маннык сухойду. Перемена чэ балтараа чайная ложка сразу сухойду букуйабыт барытын распределяйдыыбыт тэҥ гына аха онтон манна туох хайаан быраҕан арыыбытын кутабыт арыыбытын булаҕына твердый грамм ыллым син масарыта да масарыта масарытын кутабыт ол кэнниттэн сразу кипятоппутун примерно чэ сто сто пятьдесят гривен быраҕан иһэ кимчи тааттаны хаһан арыйбыккытый любовь кимчи тааттаны була официально биһиги икки тыһыынча сөрбөх сылга первый август арыйбыппыт ол иннинэ буллаҕына бэйэм дьиэҕэ олоруммун тэрилтэлэринэн коллективнай заявкаламмын асыстыр этим эбиэт комплекснай обеды Бужебузыбын, гёдзагин, һэ, ыраахтан үтүө. Акаас баай тиийдэ. Вторые блюда, аһаа, ол онту аҕалаабытым. Һэ. Онтон дьаалларын астаабытым. Онтон была мискетчи баайдык кэргэммин кытары ол эрэнэри кэпсэпиппит. Онно кухня а кухнята арыйаххайын хайыххайын диэн буолла. Бу ровно те пандемия кэмэди. Ол иһин буллаҕына киһи кафе хатаан арыйбат. Ол иһин буллаҕына хайаабыппыт. Именно паназиатская диэн баҕарбын да. Именно аһа тоҕо нэһииккиний? Отон били дьон холобура хас да иһиттэн били хайаабат кына дьон тугу сөбүлүүрүнэн именно онон аттарынаммыт. Именно паназиатскай чисто корейская эбэтэр чисто били холобура азиатский буоллаҕына эмиэ табыгаһа охтуу диэммит именно дьон тугу сөбүлүүрүнэн ол онно хайаабыт мэктэлии маны билин илиибитинэн үчүгдүк мэһийэбит э пока халаас тиэстэбит мэһэринэн туттабыт

Хайаан даҕаны эбэбит. Адьас мээнээх говядина эрэ буоллаҕына кини сухой им баҕайы буолуо, кытаанах буолуо. Аһаа, билигин буоллаҕына улуукпутун кырбыахпыт. Дьиҥэтэ туох диэн, бүрээттэр бэйэлэрин рецепторынан луук один на один буолуохтаах. Холобура биир кило эккэ, биир кило луук диэн. Но биһиэхэ ол элбэх баҕайы. Мин авайга кутабын. бэйэм астыы үөрэхтээхпин да мин былаана курстары барбытым бэйэм офсайан астыыр бэйэм турум диэхтээбит сөбүлүүр дьарыгым олох оҕо эрдэхпиттэн ийэм Астырга үөрэппитэ. Бэйэ манна интэриэстээхпин. Оннобулла холобура хайыылар этэ. Ийэлээх аҕам туохха ыһыахтарга наар кыттар этибитэ. Ити хорчукка диэн баар дии. Ол онно алдьас көр эрдэхпиттэн. Аха. Дьон аха семейнай. Онно буоллаҕына убайдарым диэн, эдьиийим диэн бары олох көхтөөхтүк кыттар этибит онно. Ийэбит онно хара маҥнайтыттан үөрэтэн буотун иккилиитин утуйбаккабыт ас астаан утуйбаккабыт ылан утуйбутун атыылаан

Кэргэним көмөлөһөр. Аа, кэргэним, кэргэним олох миэхэ ааны илиим-атаҕым суох баар баҕарбытын барытын оҥоро охсон, хайыы охсон. Холобура били кухня оҥоруохха наада диэн буолла даҕаны раза ремону өр гыммакка олох сөбүлэһэн онтук поддержкалыыр. Мхм. Саамай арыларга тыгар. Арыҥарбытыгар оттон иккиэйэх эрэ буллаҕа дии. Олох күүстээхтик санаан бараммыт олох эмискэ байытыбытын булбут олордо. Олох уһуну киэҥ толкуйдаабатахпыт. Араас аҕалаабытын барбыппыт. Билим улаҕана фаршпытыгар луоппутун кутабыт.

Соль Маны ордук киһи илиитинэн муккуйар ордук

Онно холобура итальянскайга вот эти пицца да корейскайбытыгар бу эти аттыгар баар кимчи холобуран курдук бу бужебузабыт баар суши местыбыт араас көрүҥү гёльзабыт гёльзабыт гёльза китайскай кухняҕа киирсэр билигин буоллаҕына

Ну, примерно по 30 грамм буолар буолла ди. Маннык яханнаан инен муралда бартын. Оттон биһиэхэ үлэбитигэр оннук өйдөнөр аһа. Барта яханнанар. Инна глаз булган. Маннык булаана мен холбура наар астайчым дьиэбэригин. Манылан астаан заготовкалаан, тоҥорон. Кыһын устата киһи таһары-таһары сүйдүшүбай.

Бу дьиҥэтэ бирээцкэй буузабыла туох юртаҕа маарынатан астыыллар эһэ оҥороллор. Кини ортото аһаҕас булуохтаах. Оо миэнэ громоскай байан. Ханна? Маннык бэйэ-бэйэтигэр маннык сыһыара-сыһыарабын. Ортотугар маннык аһаҕас хааларабын. Түстэбитин бэлэмнээтибит. тефтэрбитин уурдубут уонна дьэ кытыытыттан саҕаламмыт бүк тутабыт сөп мантайбы плана дьиҥитэ бүрээттэринэн була туох буохтаах отут үс защиптаах буохтаах онтон биһиэхэ миэхэ дьэ хөрбөтүү диэн таххар

кафе арыллаары турар уже ону киирэннэр уже аһыы хакастыы буолаллар бу ремонт буола турар олунна барыгытын ыҥырабыт сотору кэминэн аһыллыахпыт дьэ люба кэлэн барбыккар махтанабын уна дьэ бу индикиге бэйэн оңорбут проектырын бата хитигилэх буолуннар топпар сүгей баҕар махтал миннигестик ахан